Twambĩrĩirie na harika nĩ tondũ harika nĩ mbũri njiari na nĩyo yatwaragĩrwo nyina wa mũirĩtu. Na ĩno nĩyo yatwaragĩrwo nyina wa mũirĩtu nĩ getha nyina wa mũirĩtu atwarĩrwo agakĩohora mũirĩtu wake na agagĩtĩkĩra mũirĩtu ũcio kũu athiĩte athiĩ athereme na athiĩ na mbere na gũgĩ... mũciara na aciare nyina wa, wa, wa mwanake ũcio ũramũhikirie na kĩgongona kĩu gĩkagĩrĩra mbũri ĩno ĩngĩ nayo ngũgũtarĩria ĩtagwo ngoima nĩ ndũrũme hakũre na nĩyo ĩ magongona maingĩ gĩkũyũ-inĩ na mbũri ĩno nĩ wega kũmenya ũhoro wayo ũkĩmenye atĩ nĩyo yakĩrutaga magongona maingĩ gĩkũyũ-inĩ na nĩkĩo gĩatũmaga kahakũrwo karĩ kabũri kanini gagakĩhakũrwo kuma karĩ kabũri kanini gagagĩkũra ũguo gatarĩ geka atĩa kana atĩa ga- ga- ga- nĩ tondũ ĩyo ngoima ndĩrĩ igongona rĩngĩ ingĩkĩruta tigo hihi igongona rĩa mwana kana igongona rĩa mũthuri kana igongona rĩa mũtumia hĩndĩ ĩrĩa mũtumia egũgĩthiĩ kũgũrwo nĩwe ũrutaga magongona macio na nĩ wega mbũri icio ũgagĩthiĩ ũgĩcimenyaga ĩno nĩyo ĩtagwo ngoima na nĩyo ngoima ya magongona. Na ngiuga ngoima nĩ wega kuga nĩ ndũrũme, na nĩ ndũrũme ĩkĩhakũrĩtwo kuma karĩ kabũri kanini ga thikũ mũgwanja. Gagĩkũra ũguo ĩ mbũri hakũre nginya rĩrĩa gagĩkinya nĩ kũruta igongona rĩa mũthuri kana mwana kana mũtumia, ona kana ĩgĩkorwo hihi nĩ mbũri ya mwĩrĩ ũmwe. ĩngoima ĩgakĩruta igongona rĩa ngai rĩa kũmũthaitha ona ta kũmwĩra agĩtũhe mbura ona kana ũndũ wa mũthemba mũna rĩ- rĩngĩ ta kĩng'ũki gĩgĩũkire mbũri icio ciĩtagwo ngoima nĩcio irutaga magongona mau thayũ na nĩ kwenda gũtarĩria kĩrĩra kĩa mwatĩ mwatĩ nĩ mbũri gĩkũyũ-inĩ ĩrutaga igongona ta rĩa gũgĩtwarwo kwa mũirĩtu rĩrĩa mũirĩtu egũkĩgũrwo mũirĩtu ũcio mbũri ĩyo atwaragĩrwo kwao nĩ ithe nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ithe- nĩ ithe wa mwanake na nĩgetha mũirĩtu ũcio mwatĩ ũcio wagĩtwarwo mũirĩtu ũcio agagĩtuĩka wa kũhorera mũciĩ ũcio athiĩ tondũ mwatĩ nĩ mbũri ya thayũ mbũri ĩtarĩ mbara na mũirĩtu ũcio agĩtwarĩrwo mwatĩ ũcio nĩ agĩthiaga akĩhorera mũciĩ ũcio wa mũ- wa mwanake ũcio ũrakĩmũhikirie atarĩ na mbara atarĩ na ngũĩ Na mũirĩtu ũcio agatuĩka wa gũkĩrũma mũciĩ ũcio, nĩ tondũ ena thayũ ahorerete o ta kamwatĩ karĩa karatwarĩirwo nyina. Nako kamwatĩ kau nyina agĩtwarĩrwo nĩ akenaga, tondũ agacokagia oro harĩa kĩrĩrĩ. Agacokia harĩa kĩrĩrĩ nĩ harĩa, kĩrĩrĩ nĩ harĩa mũirĩtu aragĩkomaga. No twĩthoma kĩrĩra kĩa nyũmba ya Mũgĩkũyũ ũrĩa ĩkĩhana na ũrĩa ĩkĩgaĩtwo. Na mũirĩtu ũcio agagĩtuĩka wa gũkĩrũma mũciĩ ũcio, nake nyina... kĩahũko kĩrĩa ararĩ nakĩo kĩa kĩa nda yake tondũ rĩrĩa mũirĩtu agĩkuo nĩ mwanake na mathiĩ nake tumia ũcio tuĩkaga gwa kũnyitwo nĩ kĩhahũko kĩu kĩa nda nĩ gũkĩrigwo mwarĩ aragĩthire nako no akĩreherwo mwaki ũcio mũtumia ũcio agakĩhorera na akahorera na njĩra nene mũno na agĩtĩkĩra gũkĩ- gũ- gũkĩigua rĩu nĩ iganĩra tondũ nĩ areherwo mwaki ũyũ warũgamĩrĩra mũirĩtu ũrĩa wake